Insellmulkom u nilqagħkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u la qegħdin hawnhekk ħdejn il-baħar jiġifieri li wasal iż-żmien biex neliminaw bajja oħra, San. Ekku. U aħna fejn qegħdin, sinjuri, hawnhekk fil-bajja tal-Għażżenin ġewwa San Pawl il-Baħar. U jiena dispjaċut għax jiena tfuliti u żgħożiti Ġa jibda, mhux diġà konna għamilna s-sampa u special u li tgħidilna bilfors li trabbejt hawn u kont taħdem hawn u ma nafx xiex iktar. Ħajja ninżlu, ħalli ma noqgħodux. Imma sakemm ninżlu, ħa ntilgħalkom żewġ ritratti li ħadt f'dawn l-inħawi stess ta' meta kont żgħir. Mela, beyond Conte. Ejja. Sek Ricky Cunningham, tiftakru ta' Happy Days? Niftakru, niftakru. Ara, hawnhekk in-nies tal-inħawi jsibuh jew taħt it-torri, jew inkella jsibuh bħala il-White Rocks minħabba il-lewn bajdani tal-ġebel hawnhekk. Jogħġbok hawnhekk int? Ej, ejja, jiena l-fatt li m'hawnx ramel diġà tgħin ħafna sewwa għalija għax jiena r-ramel m'iniex daqshekk fan tiegħu. Imma l-aċċessibilità Daniel, dispjaċini jekk ħanweġġgħek. Imma ma tistax tinżel puxxera u isfel, eh, għanni taraċ. Imma mbagħad biex inkunu għadna kollox, hemm kemm is-sellum, hemm ir-rails u daw l-affarijiet biex tinżel ġifieri. Inti ħseb jien. Issa il-kwalità tal-baħar Naħseb hija tajba ħafna, ovvjament meta jkun leħġew eh, hawnhekk jisuq portu jkun fiħtija u dafir, imma bħala kwalità tal-ilma ġenerali mm, tajjeb naħseb. Hemmhekk hemm il-gżejjer fejn jgħidu li ħabat San Pawl ukoll tajjeb illi l-Papa Ġwanni Pawlu mhux da ġifieri laqas ta' qablu ta' qablu. Il-qaddis. Fl-1900 ejja qaddis fl-1990 ġie hemmhekk għax ried bilfors jara dawn il-gżejjer u mars hemmhekk u mingħalija anka hemm statwa le taħt l-ilma. Mhux mingħalik żgur hemmhekk hemm statwa li jisimha Kristu tal-Baħħara. Eh, u kienet eh, hotspot għad divers li kienu jinżlu hemmhekk biex jiddevjaw. Però ma' żmien kien hemm xi problemi bil-viżibilità u ċaqalquha minn hemmhekk u ħaduha eh, mill-Awra Point, il-Awra Point, li hawnhekk hawnhekk stess. Warajja hemm it-torri ta' Winja Kurt li illum il-ġurnata jkun miftuħ għal pubbliku u wieħed mill-ħafna torrijiet illi għandna mxerda kif qed taraw għax kważi kull bajja sissa li morna inzertajna xi wieħed illi kienu jużaw il-kavallieri biex jibagħtu sinjal minn post għal ieħor u dan inbena fl-1610. Tara din ħolqa. Dik għamilna aħna meta konna żgħar biex konna norbtu kenura hawnhekk. Vandali. Li ma. Kissirtu l-blat. Ammur. Ejja, ħanoħdok fil-bajja ta' ħdejja, di. Issa fiż-żona tal-Ażżenin, aħna morna l-White Rocks, imma postijiet oħra fejn tista' tgħum. Hawnhekk jiġi n-nofs ngħidulu aħna. In-nofs? Eh. Kemm tkun oriġinali fis-smieħ. Bejn daw u għawet, l-oriġin mhm. tan-nofs. Eh, hawnhekk dax iktar salvaġġ u l-ħaxix, iktar naturali għandu l U mbagħad hemmhekk fil-passat kien blat, però mbagħad għamiltuh bis-siment. Mhux jiena sar bis-siment sar mollu bħalissa anke għaddejn xi xogħlijiet u ħalli sem ta' simenta. Eh, fej kont taħdem int? Ejja morru nġibu birra. Ma qabel ħanorik eh, bokka ta' għar ejjem jgħi. Danu, san. Danu. X'inhu għar? Eh. Għar. Eh. eh. Da x'inhu? Ilma ħelu li jkun ġej mill-bot ah, ħafna. Il-montanja, u U le, mill-wardija. Mm. Aħna dejjem hekk għadna, ma nafx eżatt minn fejn jkun ġej, ma hekk dejjem hekk għadna. U kapaċi kanna ta' ġab maqżuma, ma U le, ma eh. kieku ila ħafna. Eh, ma tindunax. Konna eh. nidħlu hawnhekk avventur ta' meta konna eżar, eh, nidħlu biċċa ħajja.

Għar Lapsi, is-Siġġiewi. L-Għadira tal-Mellieħa. Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk. Il-Bajja ta' Hondo ir-Rummien il-Qala Għawdex. Ramla l-Ħamra, ix-Xagħra Għawdex. Pretty Bay f'Birżebbuġa. Golden Bay, Il-Mellieħa, Ġnejna Bay, L-Imġarr. Kemm ilek tiġi tgħum hawn? Dal-aħħar sitt snin. Dal-aħħar sitt, u għaliex jogħġbok daqshekk hawn? Apparti li għandna appartament viċin il-baħar hawn sabiħ għax nadif ma tantx ikun hawn nies. Eh, għax ma tantx ikun hawn nies, rajta? U bħala sajf hekk kif qed tħossok? Em, eh, Qed tħossha sħana? Ejja sħana ħafna. U għaliex jgħidulkom tal-ażżenin intom hawn? Għax hekk jgħidulha l-erja.

Yeah, sing them, sing them. Xini, tal-vant bejn il-blatijiet. Twisser bl-arbi. Asselejn bl-arbi. Bl-arbi. Imma tal-azzeren tixraq u kol. Azzeren dawar nijab. Kif nafu dawru, kif Malti aħna minn Ingliż, minn Arbi, minn Taljan, għal-lingwa tagħna. Però meta tfittex eh, fuq il-Google u hekk għażżenejn is-sejba, eh, san, hekk biss. Qed issir slipway ġdida u da il-banju reġgħu għamluh ġdid ukoll, anke l-molle faqa' sew. Minn żmieni ħa ħa upgrade issa. Mela, xxxx! Oqgħo kwieta! Ħalli nibdew niffilmjaw. Ikun hawn l-istorbju hawn fejn kont qabel inta. Kulħadd relax hawn. Mela, sinjuri. Eh, mela. Mela, qabel ikonna xi ngħidu, mela ħanajda bil-puliz. Sorry, can you please be quiet? Mela, mela, sinjuri, aħna b'temperatura ta' 40 grad Celsius għandi l-umdi ta' ħirġa minn taħtidi. Kullum kien. Naħ ma ninfilux nkomplu, jiġifieri li għamilna għamilna daqshekk. Eżatt, minn tal-Għażżinin jew tal-Għassalejn jew tħall-Għassalejn, insomma, aħna ngħidulkom bil-birra f'idejna, saħħa u narawkom id-dieħla, ivvutaw u għafs. Sajdon. Sajdon. Sajdon. U għafsu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta. Zom, zom waħda. Il-birra take it slow, għax qabba għalek id-dej minn meta kont taħdem għawint. Ija, vera, ftit. Ftit zaħi.